Sou, Dir Dammen an Dir Hären, ech begrëissen Iech ganz häerzlech hei op der Pressekonferenz vum SEW, vum Landesverband an vun der FSCIL. Mir soen Iech Merci fir den Interêt, deen Der fir eise Sujet Äh, hei weist, wann Der schonn, déi meescht vun Iech waren scho méi dacks do, Dir gesitt um Dësch, dass mer d'Equipe amgaang sinn e bëssen ze erneieren. Freet eis, dass mer elo e puer nei Persounen hei sëtzen hunn, Jonker. Ähm, den Oflaf vun der, vun der Pressekonferenz, Mir haten eng Enquête gemaach. Mir hunn Iech, mir sinn amgaangen e Journal spécial ze maachen mat Honnerte Säiten an allen Diagrammen. Mir hu probéiert, déi wichtegst do zesummenzefaassen an deem klengen Handout. Mengen, dat gëtt schonn eng relativ flotten Iwwerbléck iwwer dat, wat d'Leit geäntwert hunn. Virdrun ass och e Link, wann Der dat Dokument wëllt als pdf eroflueden, da misst dat am Prinzip méiglech sinn. Firwat hu mer déi Enquête gemaach? Wa mer elo e bëssen d'Situatioun an der Grondschoul kucken, da si mir leider net an där glécklecher Situatioun wéi den Här Meisch, dee permanent optrëtt an eis erzielt, wéi wonnerbar alles ass. Mir mussen eis e bësse mat der Realitéit beschäftegen, an déi ass tatsächlech am Fondamental net wierklech gutt. Wann een d'Zuele kuckt, déi och vum Ministère kommen, d'Zuel vun de Krankmeldungen ass enorm héich. Et sinn immens vill Leit, déi Temps partiel ufroen, déi probéiere fir an den Temps partiel ze goen, wann et hinne wirtschaftlech méiglech ass, net fir méi Fräizäit ze kréien, mee ganz vill Leit, déi soen, leider bréngen ech et net méi fäerdeg, ech packen dat net méi fir 100 Prozent Schoul ze halen. Mir kréien och Feedbacken aus de Schoulen, déi soen, dass d'Situatioun net ganz gutt ass. An net zulescht, mengen ech, ass déi Penurie, déi mer am Moment am. am Fondamental un, wou mer gesinn, dass de Beruff wierklech keng Attraktivitéit méi huet, dass kaum nach Jonker sech dofir decidéieren, e kloert Zeechen dovunner, dass villes am Fondamental schif leeft. Mir hunn och déi Enquête elo gemaach, e bësse fir en Testballon ze starten, fir ze kucken, wéi wäit sinn d'Leit an de Schoule sensibiliséiert. Mir rechnen eis an se an deem Fall, wa mer esou eppes maachen, da kréie mer 150 Äntwerten an da soe mer, okay, mat deene kënne mer eppes ufänken, mir kréien do heiansdo 200, da freeë mer eis immens. Mir hunn an dësem, an dësem Fall, dat ass wierklech grouss an dat huet eis iwwerrascht, hu mer 750, iwwer 750 Äntwerte kritt. Dat ass eppes, esou e Retour, deen och de Ministère mat senge Questionnairen normalerweis net huet. An et muss ee soen, mir hunn och, elo hu mer dat natierlech d'Dokument net hei, wat kënnt vläicht een op déi aner Säit siche goen, wann dat geet, merci, mir hunn en, mir haten de Leit eigentlech als Ufanks-Idee gesot, mir proposéieren e Questionnaire, deen zou ass, wou s de just uklicks, wou s de op enger Skala ugëss, well mer hunn doten, d'Leit sinn iwwerfuerdert mat andauernd Rapporte schreiwen. Mir hunn awer schliisslech, si mer higaangen a mir hu gesot, mir loossen d'Méiglechkeet fir Kommentaren ze ginn a mir waren net méi wéi iwwerrascht, datt mer 380, DIN A4 Säite mat bal, mat iwwer 700 Commentaire kritt hunn, wou mer eis wierklech laang dermat ameséiert hunn, fir déi am Detail ze liesen An och fir ze kucken, well mer gemierkt hunn, dass do awer Leit e ganze Koup ganz senséiert sech Gedanke gemaach haten. Ech kann d'Dokument eng Kéier weisen, et steet leider confidentiel, awer ech mengen et ass relativ impressionant. Mir wëssen och nach net richteg, wat mer domat maache sollen, well mer de Leit versprach hunn, dass mer dat eigentlech confidentiel géifen halen, kënnen dat also net an där Form publizéieren. Mir hunn eng Synthees gemaach. Et stellt sech awer ëmmer erëm eraus, wann s de eng Synthees méchs, déi ass e bësse steril, Dat hei sinn elo do Commentairen, déi aus dem Bauch eraus sinn, déi och eng gewëssen emotionell Wucht hunn an ech mengen, déi ganz bedréckend sinn deelweis. De Ministère huet gefrot, ob se dat kënnten eng Kéier kucken. Mir hunn dat an dësen Déngen anonymiséiert. Also dat heescht, hei kann een eigentlech net erausfannen, wien et geschriwwen huet. Ech ginn dovunner aus, dass mer iergendwann eng Kéier soen, hei liest emol eng Kéier dran an da maacht Der Iech emol e konkret Bild, wéi dat um Terrain ausgesäit. Mir haten net den Usproch, fir eng wëssenschaftlech Enquête ze maachen. Wann elo een déi wëll auserneenhuelen, ass dat sécherlech méiglech. Mir wollten einfach nëmme kloer Froe stellen. A mir wollten virun allem d'Froen net esou formuléieren, wéi se beim Ministère d'Weltmeeschter dra sinn, wou s de dech als Enseignant muss als Problem duerstellen, wann s de wëlls op en anere Problem hiweisen. Mir haten allerdéngs och, an dat ass nach méi bedenklech, eng Rei vu Kolleegen, déi eis matgedeelt hunn, well mer den Numm gefrot hunn an eng Mail, fir einfach ze evitéieren, well mer dat online gemaach hunn, datt mer do e ganz Koup Nonsens-Äntwerte géife kréien. Do sinn der, déi gesot hunn, si géifen dat net maachen, si hätten einfach Angscht. An dat ass extrem bedenklech, wann Enseignanten sech net méi trauen, enger Gewerkschaft mat hirem Numm e Questionnaire auszefëllen. Iwwerens leeft eng identesch Enquête, quasi déi selwecht, liicht ugepasst, am Moment och op eisem Site fir de Secondaire. Déi ass nach e puer Deeg online. Mir wollten déi net zesumme maachen, fir datt d'Leit do, datt mer och d'Äntwerte kënnen auserneen halen an datt d'Leit do och wierklech op déi richtegen Äntwerten. D'Zil war elo op jiddwerfalls net, fir elo heihinner ze kommen an ze jéimeren oder fir e kuerzfrichtege Scoop ze maachen. Mee mir wëlle wierklech eng Campagne lancéieren a mir wëllen do e Prozess initiéieren, wou mer soen, hei kuck mol, do gëtt et enorm vill Problemer, komm mir fänken un eis déi richteg Gedanken ze maachen a komm mir kucken, dass mer do Léisunge fannen. Mir haten och éischte Reaktiounen an déi waren, wéi soll ech soen, éischter erschreckt, Ministère, déi gesot hunn, okay, mir hunn och d'Gefill, do leeft eppes net riit. Och d'politesch Parteie si mer deelweis abordéiert ginn, wat eis normalerweis net geschitt, fir datt mer kënnen doriwwer diskutéieren. A mir wäerten a mir wäerten och an deenen nächste Wochen nach mat all de Parteie Kontakt ophuelen, fir wierklech ze soen, hei kucke mer, mir mussen am Fondamental haaptsächlech mol direkt eppes änneren. Ech wëilt kuerz déi Resultater virstellen, ech hoffen, datt dat elo net ze laang dauert, an dann och just op dräi Rubricke vun de Commentairen agoen, déi eis wichteg geschéngt hunn. Dir gesitt, dass mer, mir hunn do 743 Äntwerte kritt, dat ass Chargé de cours, dat sinn diploméiert Enseignants an dat si Stagiairen an et haten och nach zwee oder dräi Quereinsteiger sech gemellt. Dat ass d'Opdeelung, déi mer och gefrot haten, entsprécht ongeféier der Alterspyramid, déi mer och am Enseignement hunn. D'Relatioun zwësche Fra a Mann, denken ech, dass entretemps awer, also dass d'Männer do e bësse Iwwer iwwerrepresentéiert sinn. Et war also ronn en 20 Prozent vun den Äntwerte ware vu Männer. An dann d'Déngschtjoren, do kënnte mer da gesinn, hu mer da konnte gesinn, wéi laang datt d'Leit schonn am Enseignement schaffen. Op der Säite 3 gesi mer, datt mer aus allen Direktiounen, mir hunn d'Leit och gefrot a wat fir enger Direktioun si, datt mer aus allen Direktiounen Äntwerte kritt hunn. Ech hunn elo, mir hunn elo e Choix gemaach vun deene verschiddenen. vun deene verschiddenen Äntwerten an och vun deenen Auswäertungen, déi mer gemaach hunn. Eng vun den éischte Froe war, den éischten Themeberäich war d'Wuelbefannen am Beruff. An déi éischt Fro war, wéi belaascht fills de dech aktuell an dengem Beruff? Mir hunn dann d'Fro gi opgi vun null, vun net gefuerdert, bis fënnef, op iwwerfuerdert. Dir gesitt ënnert den Äntwerten, déi mer opgedröselt hunn, zwëschent diploméierten Enseignanten, Stagiairen a Chargés de cours, do hu mer d'Theema CDD a CDI bei der Auswäertung ëmmer zesummegeholl. Do gesäit een, dass déi Wäert awer schonn relativ héich ass, dass d'Leit awer schonn sech ganz staark gefuerdert spillen, spieren. An op der nächster Säit, ech erkläre vläicht just am Ufank, well déi Diagrammen ëmmer erëmkommen, do gesäit een dann nach eng Kéier déi Mëttelwäerter, déi zimmlech héich sinn an dësem Fall. Déi éischt bei Léierpersonal ass d'Moyenne vun all de Leit an dann ass et opgedreet no deenen eenzele Kategorië wéi mer d'Leit um Questionnaire konnten andeelen. Da komme mer direkt bei déi wichtegst Fro. déi mer gestallt hunn, déi hu mer och ganz einfach formuléiert, mir hunn d'Leit gefrot, Häls de gäre Schoul? A mir hunn, et géif elo net soen iwwerraschend, mir hunn iwwer 97 Prozent vun de Leit hu gesot, jo ech hale gäre Schoul. Zwee Prozent, an do mierkt een, dat geet dann haaptsächlech bei déi Leit, déi schonn 50 plus sinn, déi heiansdo soen, okay ech fänken u midd ze ginn, do ass d'Begeeschterung vläicht e bësse manner grouss. An da kënnt direkt hannendrun, an hu mer gefrot, géings de ënnert deenen aktuelle Konditiounen de Beruff nach eng Kéier wielen? An do soen 61 Prozent Neen. D'Leit hale gär Schoul, géifen de Beruff awer net méi wielen. Ech mengen, da weist dat direkt drop hin, dass mer e grouse Problem hunn. Mir hunn do nach eng Kéier. zwëschen diploméierten Enseignants, Stagiairen a Chargés de cours ënnen differenzéiert, a wat extrem bedenklech ass, vun de Stagiairen, déi elo knapps zwee Joer dobäi sinn, seet och schonn bal d'Hallschent, ech géif de Beruff net méi wielen. Also do mierkt een tatsächlech, do leeft eng richt, eng, eng grouss schif. Dann hu mer och gefrot, Géings de ënnert deenen aktuelle Konditiounen engem Jonke roden, de Beruff vum Enseignant z'ergräifen? Dräi Véirel soen Neen. A besonnesch och bei de Stagiairë sinn et 70 Prozent. A wann ee weess, dass dat am Fong mol déi sinn, déi mat hire Kollegen, déi just e puer Joer méi jonk sinn, schwätzen, versti mer och, firwat dass op der Uni Lëtzebuerg kaum nach Leit fonnt ginn, fir de Beruff, also déi, déi sech fir de Studium interesséieren. D'Fro, déi nächst Fro war, Hues de schonn dru geduecht, fir de Beruff ze wiesselen? Sachant, dass mir als Enseignanten eigentlech soss näit aneschtes kënnen, Do ass och iwwert d'Hallschent, déi sech dee Gedanke schonn gemaach hunn. Natierlech mengen ech, wa mer elo an en anere Beräich eraginn, wa mer elo Gesondheet, vum, vum Gesondheetsberäich her, wären d'Froe wahrscheinlech ähnlech, mee et muss een awer schonn gesinn, dass dat hei op e grouse Malaise och am Enseignement hiweist. Deen nächsten, déi nächst Froen sinn iwwert d'Gesondheet gaangen. ob et en Impakt op d'Gesondheet huet oder net. An do gesi mer, dass deen och zimlech héich ass, dass mer do wäit och iwwert der Moyenne leien. Mir hunn dat och nach eng Kéier opgedröselt no Kategorien. An dunn hu mer och gefrot, Wéi huet dat sech an deene leschte Jore verännert? Ass den Impakt méi grouss ginn? Ass et méi schlëmm ginn? Huet d'Situatioun sech verschlechtert? An do huet eng grouss Majoritéit gesot, D'Situatioun huet sech an deene leschte Jore verschlechtert. Et kann een also soen, datt an deene leschte Joren den Drock op d'Enseignanten méi grouss ginn ass. Déi selwecht Äntwert gesitt Der dann niewendrun, hannendrun nach eng Kéier fir déi eenzel Kategorien. Mir hunn dann dono nach gefrot, wéi datt, net wéi d'Roll ass am Moment, mee wéi den Enseignant d'Roll vum, seng eege Roll an der Schoul gesäit. An do komme mer eigentlech bei den Äntwerten eréischt richteg op déi klassesch, op déi klassesch Roll vum Enseignant, Kanner zum Denken ureegen, Wëssensvermëttler an esou virun. Dat, wat mer ganz vill sinn, Konfliktmanager, Erzéier vun de Kanner, Animateuren, déi ech als déi Roll gesinn, déi meescht Enseignanten sech eigentlech, an där Roll gesinn déi meescht Enseignanten sech eigentlech net. Deen nächsten groussen Themeberäich, dat war Respekt, Ënnerstëtzung, Autoritéit, wat mer och gefrot hunn. Do hu mer da gefrot, Ass, bass du der Meenung, datt de Beruff vum Enseignant an dengem Bekanntekrees respektéiert gëtt? Zimlech héije Wäert, mat dem Kommentar hannendrun, wou vill Enseignanten gesot hunn, Ech hu souwisou nëmmen Enseignanten a mengem Bekanntekrees, vue datt ech ëmmer iwwert d'Schoul schwätzen, geet keen anere méi mat mir owes op den Tour. Dann hu mer gefrot, Bass du der Meenung, datt de Beruff vum Enseignant vun de Medie respektéiert gëtt, an do sinn d'Wäerter ganz déif. Also do muss ee soen, datt d'Leit sech immens doriwwer beschwéieren, datt ganz oft an de Medien awer dat Bild vun nach ëmmer vum Enseignant véhiculéiert gëtt, deen de ganzen Zäit fräi huet an näischt muss schaffen an ëm Gotts wëllen net soll jéimeren. Dann hu mer och nach gefrot, ob de Beruff vun der Politik respektéiert gëtt, an do sinn d'Wäerter änlech. Dat ass am Fong mol entgéint vun deem, wat erzielt ginn ass d'lescht Kéier op der Table ronde virun de Wahlen, wou all gëllen Politiker gesot hunn, mir mussen eis Enseignanten valoriséieren. Dee Message ass definitiv an de Schoulen nach net ukomm, wann dann do schonn sollt eppes Konkretes geschitt sinn. D'Fro vum Beruff vum Enseignant an der Gesellschaft, och do sinn d'Wäerter net wierklech héich. Dann hu mer dann d'Fro gehat, mir hunn déi nei Regionaldirektiounen, do hu mer gefrot, fills de dech vun denger Direktioun respektéiert? Do sinn d'Wallonen sinn d'Wallonen e bësse méi héich, woubäi en awer och als Kommentar oft kritt huet, ech hat nach ni eppes mat menger Direktioun ze dinn, ech kennen déi Leit net, déi sinn esou wäit ewech, ech hunn emol einfach eng eng neutral Valeur ginn. Also do sinn déi mannsten, déi Kontakter haten an awer déi scho mol eppes mat der Direktioun ze dinn hunn, hunn plazeweis gesot, hm, War awer méi schwiereg wéi ech gemengt hunn. Ähnlech ass et mat deene Leit déi déi Schoul extern, eng Spezialisten hu mer déi mol genannt, déi op den Regionaldirektiounen affektéiert sinn a vun do an d'Schoule geschéckt ginn. Do sinn d'Wäerter plus ou moins ähnlech. Mir hunn doduerjer, dass mer jiddweree gefrot haten a wat fir enger Direktioun en ass, och nach konnten dat pro Direktioun ausrechnen. Am Ufank wollte mer eigentlech, hate mer als Objektiv just erauszefannen, ob d'Leit wierklech uechter d'Land eis géifen äntwerten. A wéi mer dann dunn dat ausgewäert hunn an dat einfach op d'Direktioune geluecht hunn, hu mer erausfonnt, dass do e Muster kënnt an dass mer eigentlech d'Leit gedoen haten, et war net eis Absicht, mä et ass dobäi erauskomm, e bëssen hir Direktiounen och matzebewäerten. Dann hu mer, an dat mengen ech ass eng ganz wichteg Fro, hu mer gefrot, ob d'Leit sech selwer respektéieren an hirer berufflecher Praxis an der Schoul oder ob do awer wierklech Konflikter entstinn. An déi Valeur sinn awer immens héich, dat ass ok. Och de Respekt vun den Elteren ass, mengen ech, vun de Valeuren hier gutt. Woubäi gesot gëtt, am Allgemengen, dat waren d'Kommentaren, ech hu gutt Relatioune mat den Elteren, d'Eltere respektéiere mech, mee Et sinn eenzel Fäll vu Leit, déi an d'Schoul kommen, déi extrem penibel sinn. Dat hëlt deelweis zou an dat belaascht mech méi, ee wann ech esou een hunn, wéi 15 aner Leit, déi respektvoll optrieden. Dann hate mer gefrot, de Respekt vun de Kanner virun den Enseignanten. Do hu mer matgedeelt kritt vun eise Kolleeginnen a Kolleegen, dass dat relativ schwéiereg ze bewäerte war, dass dat vu Joer zu Joer ofhänkt, dass dat ganz vill vun de Kanner ofhänkt. Bon, déi Wäerter sinn e bëssen am Mëttelberäich. D'Fro, ob d'Leit sech vun der Direktioun ënnerstëtzt fillen, do mierkt een erëm, dass et regional ganz grouss Ënnerscheeder sinn an dass déi Kurv sech quasi all Kéiers bei alle Froe reproduzéiert. Fills de dech dann, als nächst Fro hate mer gefrot, an deenen denge pädagogeschen Demarchë vun den Elteren ënnerstëtzt? Dat wat jo ganz wichteg ass, dass d'Eltere permanent den Enseignant a Fro stellen, Ass et ganz schwiereg fir mat de Kanner ze schaffen? Do si mer an engem Mëttelberäich, deen, mengen ech, oder menge mir, net wierklech richtig duergeet. Déi Valeur, déi misst eigentlech méi héich sinn. Da kënnt déi awer och spannend Fro, ob d'Enseignanten mat hire Kritiken a Suggestiounen genuch Gehéier bei de politesche Responsabele vum Unterrichtsministère fannen. An d'Äntwert ass méi wéi kloer, Nee! Et ass also net nëmmen d'Gewerkschaft, déi dat Gefill huet an dat ëmmer seet, mee en Dialog besteet vun der Basis mam Ministère a besonnesch mam Minister net. Woubäi mer elo aus der Schoul geschwat als Gewerkschaft musse soen, datt eis Kontakter mat deene Leit, déi um Ministère schaffen, relativ gutt sinn, mee datt déi ganz uewen Etage, datt do keen Dialog mat deene besteet. Dann hate mer gefrot, ob den Enseignant eng Autoritéit vis-à-vis vun den Elteren duerstellt. Hu mer och en e Mëttelwäert kritt. A mir hunn och nach eng Kéier d'Autoritéit bei de Kanner gefrot. Wéi gesot, do si selwecht Bemierkungen, dass et immens schwierig ass, dat ze generaliséieren. Dann hu mer nach eng ganz, e ganzen Themekonflex vun deenen neie Regionaldirektiounen. Éischt Fro, Wie bewäert se? D'Aféiere vun de Regionaldirektiounen behënnert meng Aarbecht, huet keen Afloss op meng Aarbecht oder huet meng Aarbecht erliichtert a verbessert? Do kann ee soen, 50 Prozent vun de Leit soen, ech mierke keen Ënnerscheed. Iwwer 30 Prozent soen, dat behënnert mech. Ënnert dem Stréch, Et kascht Geld, dass agefouert ginn, an dass am gënschtegste Fall ouni Afloss, also ech mengen, mir kommen herno bei eise Fuerderungen drop zréck, déi regional Direktiounen, dat ass e klore Flopp. Zu hiren Aufgabe gehéiert awer och, an dat steet natierlech och am Gesetz, dass se och pädagogeschen Input ginn. Mir hunn och d'Leit gefrot an de Schoulen, ob dat dann de Fall ass, an dat ass kloer net de Fall. Dat ass och eng vun deene grouse Kloen aus de Schoulen, dass déi Direkteren an déi Leit, déi op den Direktioune schaffen, dass déi och esou mat Administratioun beschäftegt sinn, dass och d'Schoulhalen an déi pädagogesch Froen, dass se fir déi iwwerhaapt keng Zäit méi hunn. Mir hunn dat nach eng Kéier ëmgeluecht op déi eenzel Direktiounen a mir kommen am Fong, Dir kënnt déi Kurv kucken, dat ass ëmmer déiselwecht Fro, Fills de dech am Fall vun engem Konflikt vun der Direktioun ënnerstëtzt? Wat ganz wichteg ass, well mer ëmmer méi mierken, dass den Enseignant seet, ech stinn alleng do, Kommen deelweis net méi géint Elteren un, do kann mech ka meng Meenung eigentlech kaum nach duerchsetzen. Do sinn d'Wäerter an den Direktioune lo géif ech soen, mat Ausnam vun enger, awer och net esou wéi se sollte sinn. Dann hu mer nach gefrot, wann s de dech un d'Direktioun wenns, kriss d'eng gutt Äntwert, ass se hëllefräich, ass se léisungsorientéiert? Vill Leit hu gesot, Mer haten nach ni eng Fro, kann dat net beäntwerten, hu mech nach ni un si gewannt, hu se nach ni gebraucht, sou dass se gesot hunn, mir hunn dann einfach d'Valeur 3 verginn. Mee elo, wéi gesot, gesi mer och erëm regional Ënnerscheeder. Mir haten och nach de Sujet vun de, vum Stage mat erageholl. An elo muss ee soen, dass, wéi de Questionnaire ugaangen ass, waren nach Gespréicher mam Minister. An während de Questionnaire gelaf ass, ass dann erauskomm, dass de Stage vu September un anescht ass, Lo kann een net wëssen, wéi d'Äntwerten da gewiescht wären, wann dat vun Ufank u kloer gewiescht wär. Mee mir hunn eis elo mol op deen ale Stage, also esou wéi e war, hu mer eis elo mol konzentréiert. Gesäis de de Stage, wéi gesäis de de Stage als Virbereedung op de Beruff? Net sënnvoll, sënnvoll? An do hu mer dann och elo wierklech d'Alterskategorien, bon, et ass kloer, déi 20 bis 29 sinn déi concernéiert, mee och déi aner Kollege sinn awer der Meenung, datt dat absolut net sënnvoll ass. Wie wat fir eng Auswierkungen dass dat op d'Motivatioun huet, och do gesäit een déi Auswierkungen, déi sinn, déi si ganz negativ, dat ass éischter decourageant, d'Valeur läit ganz no bei null. An dann hu mer nach als leschte Fro, also wéi gesot hei ass e bëssen e Choix vun deene Froen, Géif dat e bëssen nach méi laang daueren, hu mer gefrot. Wat, wéi gesäis de den Aarbechtsopwand vum Stagiaire? Keen Opwand, sënnvoll oder iwwerdriwwen? An do ass d'Äntwert och ganz kloer. An dat ass elo net nëmmen d'Äntwert vun de Stagiairen, mee dat ass och natierlech d'Äntwerte vun all de Leit, déi am. a mam Enseignement schaffen. Wann Der erlaabt, wëllt ech nach just op dräi Rubricke vun de Kommentaren zréckkommen. Ech kann, et ass elo quasi onméiglech, do eng Synthèse vun all deene Kommentaren ze maachen, vläicht déi elo interessant sinn. Mir haten an deem Kontext vun dem Impakt op d'Gesondheet, hate mer och d'Leit, Méiglechkeet ginn, Kommentaren ze schreiwen. Mir haten net gefrot no Krankegeschichten, d'Leit hunn hiren Numm uginn, sou dass mer immens iwwerrascht waren, wéi detailléiert eigentlech d'Leit op hir Situatioun agaange sinn. An dat ass deelweis ganz erschreckend gewiescht, fir dat ze liesen. Wat ëmmer erëmkomm ass, ass Stress, wou d'Leit wierklech soten, ech leiden immens ënner Stress, mat all senge Symptomer, mat Kappwéi, Otemproblemer, Häerzproblemer an Datt se net kënne schlofen, Tinnitus ass komm, Burnout, Depressioune, Leit hu geschriwwen, ech sinn am Burnout, ech kommen aus dem Burnout, ech riskéieren e Burnout, keng Energie méi fir Famill, fir sozial Kontakter an dann dat permanent Gefill vun der Situatioun iwwerfuerdert ze ginn, ass a sech dat, wat vill Leit eis als Réckmeldung ginn hunn. An dann eeben als Léisung ass ganz oft déi Flucht. an den temps partiel, wou e seet, ech probéiere mol eng hallef Dag, ech ka mer et leeschten, vläit geet dat, vläit kréien ech dat. An dann, dat ass zwar éischter rar, mee och hu Leit bericht, datt se vu Kanner verletzt gi sinn, datt se am Krankeschäin waren, well se attackéiert gi sinn, wat een elo vläit net onbedéngt geduecht hätt. Dann hate mer zwou ganz oppe Froen, wou mer och alt guess 60, an déi aner waren bal 100 Säiten Äntwerte kritt hunn. Déi éischt Fro, Wat huet sech zum Gudde geännert, säits du Schoulhaelz? An déi meescht Leit, déi hunn näischt geäntwert a ganz vill hunn näischt geschriwwen. Déi hu geschriwwen näischt. Also do ass ganz kloer, an anerer hunn eise Männchen hunn gemoolt, esou am Sënn vun, wou kommt der dann op d'Idee, do ass näischt. Wa mer awer dann e bëssen optimistesch dann awer doduerch gekuckt hu, bësse positiv gesënnt, dann ass awer heiansdo opkomm, dann ass gesot ginn, Themen, Cyclen, d'Schoulgemeinschaft ass eppes wat positiv ass, d'Aféierung vun de Schoulcomitéen an de leschte Joren ass positiv gesinn D'Stagiairen hu gesot, datt de Stage verännert gëtt, géifen se och positiv gesinn. De Fait, datt Punkten ofgeschaf gi sinn, ass vu villen als positiv gesinn, hunn awer direkt hannendru geschriwwen, dee Bewäertungssystem, dee mer elo hunn, daacht leider näischt. Och do misst dann awer, deen ass nämlech bei de negative Punkte ganz vill genannt ginn. An dann ass gesot ginn, d'Kommunikatioun mat den Elteren, déi war fréier net existent, déi besteet elo, dat wär e positive Punkt. Ass bei den negative Punkten awer erëmkomm, dass gesot ginn ass, do besti keng Reegelen a wa Leit sech einfach net un déi rudimentaire Héiflechkeetsreegelen halen, da gëtt et heiansdo ganz komplizéiert. Voilà. Wat huet sech dann elo zum Schlechte geännert? Dat hu mer dann och probéiert iergendwéi an enger Synthees ze zesummenzesetzen. Déi vill Äntwerten, et kann een de ganze Volet Administratioun do huelen, Siegfried Quasi huet sech beschwéiert, dass et vill ze vill administrativ Aarbecht ass, Rapporte, Reuniounen, Concertatiounen an esou virun. Wéi schonn erwähnt, déi onverständlech Bilane si genannt ginn, mat deenen een den Elteren am Fong schwiereg ka kommunizéieren. Dann ass dat Gefill, dass een ëmmer muss erreechbar sinn, dass Leit an och d'Direktiounen owes Maile schreiwen oder an der Nuecht quasi an nach scho moies fréi um hallwer siwen eng Äntwert erwaarden. Dann dat Gefill, permanent kontrolléiert ze ginn, dat schéngt nei ze sinn, wou ee seet, alles wat ech maachen, ech muss dokumentéieren, ech muss et aschécken. Dat ass eppes, wat de Leit och wat de Leit och vill ze schafe mécht. Bei den Elteren ass gesot ginn, dass d'Elteren ze vill Matsproocherecht hunn, dass se iwwerall Virrang hunn, dass d'Politik den Elteren heiansdo oder quasi noleeft. An dass d'Direktiounen a priori, wann e Konflikt optaucht oder wann iergend e Punkt ass, wou d'Leit sech net eens sinn, mol direkt hannert den Eltere steet, dass dat elo, dass den Enseignant sech do relativ eleng spiert. Ech mengen, dat kann een och vläicht aus engem, mat engem Beispill dokumentéieren. Wann ee mat engem Direkter aus engem Lycée schwätzt, da seet deen ëmmer mir a mengt sech, seng Direktioun, seng Proffen an seng Schüler. A wa mir mat eisen Direktioune schwätzen, déi geographesch relativ wäit ewech sinn, déi soe mir a mengen d'Direktioun, also ech schwätzen Dir, wa se wa se d'Schoule mengen an d'Enseignanten an de Schoulen. Bei den Eltere kënnt dann och nach dobäi Respektlosegkeet, dass, wéi gesot ginn, Eenzelfäll, mee et sinn awer Leit, déi et fäerdeg bréngen, Enseignanten d'Liewen richteg schwéier ze maachen, esou schwéier, dass déi tatsächlech deelweis no beim Burnout stinn. Dann ass gesot ginn, vill Elteren hunn net méi d'Méiglechkeet, fir Verantwortung ze iwwerhuelen. Si sinn esou wéineg bei de Kanner, dass se quasi d'Kanner net méi gesinn. Dann ass och de Volet vun de Kanner genannt ginn. A wat relativ flott ass, dass ni eigentlech, wéi soll ech soen, elo eng Responsabilitéit op d'Kanner geluecht ginn, mee dass ganz kloer och vun de Kollegen d'Situatioun vun de Kanner, d'Liewensëmstänn vun de Kanner analyséiert ginn. An do soe se, d'Behuele vun de Kanner ass problematesch, well se andauernd an enger Friembetreiung sinn, oft keng Grenze méi opgewise kréien. A wat ëmmer erëmkënnt, an dat ass wierklech d'Struktur gemengt, an dat wëll ech och wierklech hei betounen, dat ass keng Kritik um Personal, mee dat ass wierklech d'Struktur, dat ass d'Maison relais, wou gesot gëtt, d'Kanner si quasi an engem permanenten Animatiounsprogramm, kënnen net méi zur Rou kommen, hunn net d'Méiglechkeet kann ze sinn an sinn deelweis vun deene Fonctionnementsmodeller an de Maison Relaisen och iwwerfuerdert. Dat bréngt dann awer relativ vill Verhalensproblemer bei de Kanner mat sech an notamment, se hunn der vill gesot, nomëttes an de Schoulen ass et quasi onméiglech iergendeen Unterricht ze halen, wou d'Kanner sech misste konzentréieren. Genannt ginn ass och en Nivellement vers le bas. wou se soen, mir schwätzen net driwwer, mee et ass ganz kloer, d'Kanner hunn ëmmer vill manner Kompetenzen, vill Kanner kommen an d'éischt Schouljoer, kënne knapps schwätzen, d'Kanner sinn och net motivéiert, d'Enseignante mierken einfach, datt se géint déi Tabletten kaum nach ukommen. A wat och ganz schwiereg ass, well mer ganz vill verhalenskreativ, wéi een esou schéi seet, Kanner an de Klassen huet, beschwéieren sech Enseignanten, dass se am Fong mol déi normal a gutt Schüler komplett musse vernoléissigen a kaum nach Zäit hunn, sech ëm déi ze këmmeren. D'Direktioun ass ernimmt ginn, wat ech och schonn gesot hunn, wéineg Ënnerstëtzung vun der Direktioun, net ze erreechen. Et ass wierklech e Gruef zwëschen den Direktiounen an de Schoulen. Dat hat ee geschriwwen, ech hu mäin Direkter nach ni gesinn. De System ass a Fro gestallt ginn. Vill Leit hu geschriwwen, säit dem Gesetz vun 2009 ass et eigentlech biergof gaangen. Dozou gehéiert, dass mer dee berüümte Contingent hunn, deen elo iwwer zéng Joer agefouert ginn ass, wou immens vill Unterrichtsstonne verschwonne sinn. D'Klasseneffektiver sinn an d'Lut gaangen, d'Kanner sinn ëmmer méi, brauchen awer ëmmer méi Betreiung. An ech mengen, do sinn och ze vill Ressourcen, Personalressourcë verschwent ginn. fir déi onnéideg Poste à responsabilité. Do komme mer iergendwéi an eng Situatioun eran, d'Kanner brauche méi, mir maachen d'Klasseneffektiver an d'Lut, mir schafen d'Appuisposten of, déi Rechnung kann iergendwann eng Kéier net méi opgoen. Inclusioun ass kritiséiert ginn, net well Inclusioun, jiddweree seet jo, Inclusioun, muss mer betounen, gëtt awer gesot, esou wéi et am Moment stattfënnt, kann et net sinn, Inklusioun zum Nulltarif, dat heescht, déi Kanner ginn deelweis einfach an d'Schoul geschéckt, den Enseignant muss kucken, datt en eens gëtt, kritt, wann iwwerhaapt, e puer Stonnen, eng kleng, eng kleng Hëllef, wou Der vill gesot hutt, mee dat doe kann net de Modell sinn, wéi mer Inklusioun wierklech zu engem Succès maachen. Dann ass och nach gesot ginn, datt vill Enseignanten d'Gefill hunn, datt hir Autoritéit ewechgeholl sinn, datt se quasi machtlos si vis-à-vis vun Disziplinsproblemer, An dass ee sou net erreeche kann an eméi an wa Kanner wierklech e Verhalen uweisen, wat net net ubruecht ass, hunn ech keng Méiglechkeet méi, fir do iergendwéi z'intervenéieren. Mir hunn nach ëmmer de Problem vun de vun de Remplaçanten, besonnesch wann elo déi déi grouss Grippewelle kommen, dass Leit feelen. An dass kritiséiert ginn, dass mer ganz vill Quereinsteiger hunn. A bei de Quereinsteiger ass gesot ginn, dat ass e ganz klore Message no baussen, eigentlech brauch ee keng Formatioun. An domat, soe vill Leit, ass eise Beruff zousätzlech erëm devaloriséiert ginn. D'Fazit vun deem Ganzen ass ganz kloer, De Fondamental ass an enger déiwer Kris. Dat mengt ass e Wuert, wat een net soll inflationär benotzen, mee an dësem Fall muss een dat esou däitlech soen. Dat ass awer eng Kris, déi vum, vun deene vum Educatiounsminister verstoppt gëtt. An eppes, wourënner d'Leit immens leiden, dat ass den offiziellen Discours, wann Der dem Här Meisch nolauschtert, ass alles am Grëff. An d'Realitéit um Terrain, dat ass net dat selwecht. An deene leschte Joren ass den Enseignanten e Maulkuerf verpasst ginn. Déi däerfen net méi mat der Press schwätzen oder mussen am Virfeld eng Autorisatioun vum Ministère kréien. Dat mécht de Leit ze schafen, well se soen, mir hunn am Fong mol d'Gefill, datt do no baussen e Bild vermëttelt gëtt, wat d'Realitéit net ass. A wann da Problemer an der Schoul optauchen, dann ass natierlech ee vun den éischte Reflexer vun de Leit, fir ze soen, mä lauschtert mol, da muss et den Enseignant sinn. Et muss een allerdéngs och soen, wann et elo de Kanner an der Schoul géif gutt goen, wann dat géif funktionéieren, wann déi ëffentlech Schoul e Succèsmodell wär, da mengen ech géifen d'Leit sech net beschwéieren iwwer vill Aarbecht. Ech mengen et ass schonn de Fait, dass se mierken, dass se eigentlech trotz hirem groussen Asaz net méi de Besoine vun de Kanner kënne gerecht ginn, wat se dozou bréngt, dass mer elo an déi Situatioun kommen, wou et de Leit wierklech net méi gutt geet. Dat heescht, mir kréien als Schoul déi gesellschaftlech Verännerunge vun deem leschte Joerzéngt voll ze spieren, mee mir hunn eigentlech keng adequat Äntwert. Dat eenzeg, wat déi Reforme vun de leschte Joer waren, dat war haaptsächlech Kierzungen, och wat d'Personal ubelaangt, an richteg Äntwerten hu mer keng, hu mer keng gesinn. D'Responsabel vun der Schoulpolitik, déi hunn do versot. An d'Leit an de Schoulen rechnen och net méi domat, dass d'Politik oder d'Hierarchien, dass déi elo wierklech, wéi soll ech soen, déi Dynamik entwéckelen, fir do e Wiessel unzestriewen. D'Ursaachen hu mer elo schonn gesinn. Déi Maison relaisen gëtt ëmmer erëm genannt, awer strukturell gëtt gesot, déi Leit, déi do schaffen, déi engagéiere sech, deelen deelweis och eis Bedenken, mierken och, dass dat net onbedéngt de Besoine vun de Kanner entsprécht. Mir wëllen awer op kee Fall als SEW, an dat ass eis ganz wichteg, op elo en antiquéierte Rollemodell erëmkommen a soen, ah okay, dat funktionéiert net an der Maison relais, wann ech gelift, d'Mamme bleift erëm doheem, këmmer dech ëm är Kanner. Ech mengen, wa mer e bëssen an den Norde kucke ginn, do gëtt et awer Modeller, déi besser funktionéieren. Et geet also net nëmmen duer, dass mer soen, dat Ganzt kascht elo näischt méi, mee mir musse wierklech d'Strukture vun de Maison-relaisen op de Leescht huelen, fir ze kucken, dass dat fonctionnéiert. Wat nach Schwierigkeeten an der Schoul mécht, dat ass eben déi Responsabilitéit vum schouleschen Erfolleg oder Mësserfolleg, déi gëtt entretemps ganz op den Enseignant ëmgeluecht. Kanner an Elteren empfannen sech als Clienten. Mir erliewen ëmmer méi, an dat ass eppes, wat an deene leschte Joren immens opkomm ass, D'Kanner kommen dohinner, sëtzen sech do, lauschteren no, maachen awer net den intellektuellen Effort, fir elo ze soen, ech si responsabel, datt ech hei eppes léieren an hiewen no enger Stonn d'Hand a soen, entschëllegt, ech hu guer näischt verstanen, schëll mech der däi Problem. An iergendwann enker mierkt een, dat ass eng Ausso, déi ëmmer erëm kënnt, wou da Kolleege soen, mä meng pädagogesch Fäegkeete sinn um Enn, wann deene vis-à-vis, wann déi Kanner net méi selwer responsabel sinn an net den intellektuellen Effort wëlle maachen, fir ze léieren. Mir kënnen eng Bildung net beim Enseignant bestellen a mir kënnen deen net responsabel maachen. Ech menge mir hunn zwou, mir hunn zwou Responsabilitéiten, éischt dat ass déi an der Schoul a beim Enseignant, fir gudden Unterricht unzebidden, fir all méiglech Kanäl vun de Kanner unzeschwätzen, awer et gi fonctionnéiert awer nëmme wa mer vis-à-vis och Leit hunn, an dat ass eppes wat awer och vun den Eltere véhiculéiert gëtt, déi so Kanner hunn vis-à-vis, déi soen, ech weess, datt ech, also ech si responsabel, ech weess, datt ech do och selwer muss Efforte maachen. Also, wéi gesot, dee gesellschaftleche Wandel, dee mécht da virun der Schoul net Halt. Mir hunn dann déi Hektik vum Alldag. Mir hunn och d'Vitess vun de Changementer, déi grouss Onrou, déi mer hunn. An dat ass eppes, wat d'Schüler immens prägt. An déi Konsequenze ginn an deenen nächste Joer nach méi, nach méi grav. Mir wäerten déi dann no an no nach méi erkennen. An d'Schoul, déi misst de Kanner awer Rou bidden. fir dass se och zum Léiere kënne kommen. An dat ass aktuell leider net méi méiglech. An déi Hektik, déi schnell Wiesselen, dat produzéiert Stress bei de Schüler, dat produzéiert Stress bei den Elteren, bei den Enseignanten, bei den Educateuren, bei jiddwereen, deen am Fong elo do soll zesumme schaffen. An anstatt no Weeër ze sichen, dee Stress ze reduzéieren, ass den aktuellen Trend deen, dass probéiert gëtt, d'Enseignanten ze léieren, de Stress ze managen. A Stress soll een net managen, mee Stress muss u sech bekämpft ginn. Well dee Stressmanagement, dee mer wëllen opbauen, wou d'Leit dann a Formatioune geschéckt ginn, wou se nach zousätzlech Zäit verbréngen, fir dann hire Stress ze bekämpfen, deen och doduerch entsteet, datt se keng Zäit méi hunn an an onnëtze Formatioune sëtzen, mengen, do komme mer net weider. An dann amstatt ze kucken, ëm erëm Rou an d'Schoul ze kréien, tauchen op eemol lauter sougenannten Experten op, dat sinn dann Coachen, Superviseren an esou weider. Déi huelen awer net, déi léisen d'Problemer net, déi probéieren just d'Leit ze stäerken, fir dass se d'Problemer aushalen. An dann anstatt iwwerall nei Gremien ze schafen, ma nei Zentren, nei Instituter ze grënnen, kënnten déi sougenannten oder selwer ernannten Experten rëm zréck an d'Schoul kommen, dat si meeschtens diploméiert Enseignanten, an da wär schonn en Deel vun der Penurie Geléist an den Encadrement wär wesentlech besser. Also statt Formatiounen fir gestressten Enseignanten unzebidden, wéi se gestresste Kanner kënne besser hëllefen, gestressten Elter kënne besser beroden, gestressten Educateure kënne besser ënnerstëtzen, sollte mir dann all doriwwer nodenken, wéi d'Schoul vu muer kann ausgesinn a wéi mer de Stress sollen evitéieren. Dat ass awer en Trend, deen am Moment europawäit ass, wann net weltwäit. Also Lëtzebuerg ass do keng Insel. A mir sinn am gaangen, déi ëffentlech Schoul zu Gonschte vu méi oder manner privaten Alternativen ze schwächen, amstatt datt mer d'Schoul als Vecteur vun der sozialer Kohäsioun fërderen. Déi mech splécken, also déi Initiativen, déi Privatschoulen, déi elo geschwë kommen, déi Alternativen ubidden, déi splécken eis Gesellschaft. Et muss een awer soen, datt déi Strategië vun der Deconstructioun zimlech geziilt agesat ginn. an dass mer am Moment am gaange sinn, de Widderstand vun den Enseignanten géint dës Mesuren ze briechen, well d'Enseignanten am Fong kaum nach Zäit hunn, fir hir eege Situatioun ze reflektéieren. Dat kann een elo belächelen, dat kann ee minimiséieren, dat kann een als iwwerdriwwen duerstellen, dat ass normalerweis dat, wat mir héieren, et kann een awer net ignoréieren. A wa mer eng gutt Schoul wëlle fir se all, da mengen ech, mussen all d'Acteure vun der Schoul elo, dat sinn dann d'Enseignanten, awer och Elteren, an ech mengen, do musse mer Elterevereenigungen, Elterevertrieder, VAPEL, opruffen, datt mer eis do iergendwéi zesummendinn an deem Problem wëlle léisen. Ech mengen, eis Fuerderungen, déi sech doraus aus där ganzer Situatioun erginn, gesellschaftlech Verännerungen, mee dat geet wäit iwwer den SEW eraus. Mir kënnen net als SEW fuerderen, datt mer dass mer d'Gesellschaft veränneren, mä ech mengen, et ass awer den Enseignant, dee muss ufänke mat ze hëllefen ze sensibiliséieren, wat mer eigentlech eise Kanner am Gaang sinn unzedoen. Mir brauchen en Thé politeschen Débat iwwert d'Zukunft vun der öffentlecher Schoul, wann ech gelift en éierlechen Débat. Mir brauchen net nach een, deen eis erzielt, wéi schéin a wonnerbar alles ass. Mir mussen déi Problemer och benennen. Am Moment si mer just am Gaangen, oder d'Politik ass am Gaangen, se ënner den Dësch ze kieren. A mir brauchen en Dialog. Dialog heescht net, de Minister seet, et ass Dialog. Dialog heescht, mir ginn an d'Schoulen, mir schwätze mat de Leit, mir lauschteren an et geschitt och eppes. A mir hunn am Moment an der Schoul, doduerch datt mer verschidden Hierarchien hunn, e Wee vun uewen un erof. De Minister dekretéiert, et ass awer keen Wee, keng Spuer, déi eropféiert, wou aus vum Terrain eraus géifen emol net mol net mol Informatiounen, geschweige dann Suggestiounen no uewe kommen. De Compte, de Contingent, mir géife gär, wann ech gelift, op den Niveau vun virun 2009 erëmkommen, dass mer d'Klasseneffektiver erëm dohinner zrëckkréien. Mir hunn iwwer 10.000 Wochestonnen ofgeschaf bei méi grousse Besoinen. D'Appuie, d'Appuie si ewechgefall. Den Här Meisch huet versprach, déi wären elo regional zur Verfügung. Dat ass net de Fall, also stonneméisseg ass et net dat selwecht an déi Leit sinn haaptsächlech mat administrativen Aarbechte beschäftegt. Mir brauchen erëm an der Gesellschaft Respekt virum Enseignant. Wa mer, wann d'Politik d'Elteren am Fong nach ëmmer unhält, alles a Fro ze stellen, wat den Enseignant seet, iergendwann eng Kéier gleewen d'Kanner eis och näischt méi. D'Autoritéit vun der Schoul muss gestäerkt ginn. An dann an der Praxis, wa mer dat ganz kleng Deklinéieren, dann ass et, wann ech gelift, d'Administratioun erëm op e Minimum reduzéiert. Ech verstinn net, datt mir virun 30 Joer konnte Schoul halen an zwee Ziedelen d'Joeren aus gefëllt hunn, haut fëllen ech der dräi den Dag aus. Gesäit een net de wierklechen Avantage bei där ganzer Geschicht? Mir verlaange ganz kloer, datt déi regional Direktiounen erëm ofgeschaaft ginn, well tëschent deem, wat mer 2009 diskutéiert hunn, wou vill Kräften fir de Schouldirekter waren, Wann den SEW sech ganz kloer agesat huet fir de Schoulcomité, sinn déi Regionaldirektiounen, déi den Här Meisch ouni groussen Debat elo agefouert huet, déi schlechtste Léisung. Definitiv, et funktionéiert net, déi si wäit vum Terrain ewech. Ech wëll awer och ganz kloer soen, datt mer net higinn a wëllen als Gewerkschaft e Match mat deene Leit maachen, déi an den Direktiounen schaffen. Mir sëtzen all an deem selwechte Boot. Déi Leit sinn och iwwerfuerdert, hunn déi selwecht Problemer wéi mir. Wa mer eis austauschen, stellt ee fest, dass déi déi selwecht Vue'en hunn an eigentlech och net dat kënne maachen, wat hinnen um Häerz läit. Dat heescht, et geet ganz kloer ëm Strukturen. Mir loossen awer elo net zou, dass mer elo ufänken an d'Enseignanten géint d'Direktiounen ausspille loossen. Ech mengen, dat wär elo net dee richtege Wee. Voilà, an da brauche mer e sënnvolle Bewäertungssystem. Alles Froen, déi mer schonn haten. De Bewäertungssystem géif eis och erméiglechen, méi eng éierlech Aart a Weis mat de Leit ze kommunizéieren. Ech mengen, dat géif de Kontakt, dee mer mat de Leit hunn, géif dat och verbesseren. Mir brauchen an der Schoul och Verhalensreegelen, déi och Konsequenze mat sech bréngen. Där gëtt et fir d'Enseignanten, dat ass richteg. Et gëtt der och fir d'Kanner an d'Konsequenze sinn ofgeschaaft, soudass se net méi richteg fonctionnéieren. A mir brauche se och fir d'Elteren. Ech mengen, et muss ganz kloer sinn, wa Leit, an dat si ganz, ganz wéineg Ausnamen, mä déi kënnen awer, dat ass awer heiansdo extrem penibel, wann esou Leit an d'Schoul kommen, da muss et awer och Konsequenze ginn, wann do ee Menacen ausbrécht, wann een extrem beleidegend ass. Ech mengen, physesch Gewalt hu mer erlieft, dat ass zwar ganz rar, mä ass et awer och schonn ginn. Ech mengen, do musse mer oppassen, dass mer do, dass mer do awer och Konsequenzen hunn, dass mer dat kënnen ënnerbannen. Voilà, wéi gesot, mir wëllen eng, mir wëllen dat do elo net a 14 Deeg léisen. Mir wëllen awer och net, dass a 14 Deeg de Sujet vum Dësch ass, dass elo d'Gewerkschaft enke mat den Enseignante gejéimert huet a gesot gëtt, Ah jo, déi Aarmen, gitt haalt d'Schoul, jéimert net weider. Mee mir musse ganz kloer eppes maachen. Mir brauchen, mir hunn eng Penurie. Mir mussen eppes fir d'Kanner maachen. A wa mer net laangfristeg, mëttelfristeg reagéieren, mengen ech, da geet dat schif. Mir sinn als SEW prett fir konstruktiven Dialog mat alle Partner. A mir wäerten eis, mengen ech, elo an nächster Zukunft och net ginn, bis mer do eppes beweegt.